ayo ha gampang haja itu aku duduk di higa ikam lah kasih sini nanti sebelahku eh kalau buhan ikam tuh ada lah model kayak rasa indah menghadapi suasana atau situasi kayak itu Ih, kalau aku kamu rasa indah tuh pertama kawan bahari.
Nah, kenapa jadi kada katuju tetama kawan bahari? Maka rame reuni.
Yang tetamunya rami ay, cuma begitunya tuh nah. Biasanya menawari MLM atau hendak berhutang. Kalau ikam pang, nah ikam merasa kada hendak tuh apa?
Aku kan paling kada katuju nih betimbang.
Hah? Ikam kada katuju betimbang? Kenapa?
Parasaku timbangan nih maulu-ulu banar tiap kali aku batimbang hingga tujuh puluh barat awakku. Perasaku aku nih langsing haja orangnya. Dalam hatiku, rusak saku timbangan nih seduniaan alam. Oh no!
Kaya pagarang caranya sapikir tahu berat badan ideal ada rumusnya kah? Nyata ai ada, tinggi badan kita dikurangi seratus, pasam. ideal berat badan kita oh jadi kalau misalnya tinggi badan kita 150 mau dikurangi 100 berarti berat badan kita tuh 50 kilo aja lah
amun sesuai rumus idealnya kak itu pang eh amun ikam pang nang ikam asa indah tuh apa he
Mun aku tuh rasa kada handak bafoto selfie.
Hah? Ikam kada katuju bafoto kah? Kanapa?
Parasaku kamera tuh pambajihan banar, tiap kali aku bafoto hinggawa kada bagus. Maka parasaku tuh aku nih urangnya lumayan haja. Eh ada kam ngaran istilahnya napa yo, urang nih biasa haja tapi kalo bafoto bungas banar kaya itu nah. oh ih anu itu hmm, apa yuk aku diingat
itu fotogenik ngarannya
oh ih hanyar ingat fotogenik tapi kan foto-foto wahyu itu bisa diedit difilter kah aja orang tuh kan ada aplikasinya supaya muka kita tuh jadi kayak glowing gitu
dasar beneran malah kan wah ini ada lagi aplikasinya loh supaya muha kita tuh jadi kayak mirip tokoh Disney model 3D tuh nah tiga dimensi
oh model kayak Elsa Anna itu kah yang di film apa tuh
oh nang itu tuh nang let it go let it go
non ikan tang Mun ikam asa indah atau ikam merasa kada suka tu apa? Mun aku tu kam merasa kada handak makan.
Kenapa? Mun lapar kaya apa? Oh, come on.
Langsung balamak kam minum banyu putih haja gin langsung jadi awak.
Kaya apa idealnya pola makan kita ni yo? Rasanya ada mendengar di majelis pengajian guru tu jar. Kenapa tuh modelnya makan setelah lapar? Ampih, sebelum kanyang dah itu kah? Hiih, aku rasa suah jua mendangar jatuan kita ni dibagi tiga lo, sepertiga makanan, sepertiga binyu minuman, sepertiga gisan behinak ja kayak itu. Sama, aku suah jua mendangar. Kita tuh makan aja dulu, betul nang makan, hanyar minum. Jangan sambil makan sambil minum,
Ma, ko kada bisa ka itu, asa kabungkalanan, kaciguk ujar urang. Kan kita sambil makan sambil minum lo, kan haus, terus kaya apa kita managuk nasinya.
Kaya itu pang sudah aturannya pola hidup sehat, mun misalnya kita kada kawa maumpati ya pasrah ai. dasar kita atau kawa jua jadi biar udah panggaringan makan lahap tu sama laha wan makan gancang makan lahap bahasa Indonesia lo makan gancang bahasa Banjar tapi makan lahap makan gancang tuh belum tentu makannya banyak ya lo bisa juga sedikit

dua tiga piring misalnya ih, ih kasuistis itu tergantung kasusnya apa ya lo
Bang Ari tibahnya tau jangan segancang-gancang makan karena bapacahan piring
asa kadudu eh belum sampai kayak itu lah nanti aja piring katanya jadi piring seng nyata kada bapacahan seumur hidup